Маннык таҥастаах аптаахыны булган суумкалаах кэлэммит манна уларыттабыт. Оттон бу визажист диэн хоско киирэбит. Привет! Привет! Как работаем, девочки? Бу биһиги Ангелинабыт турар. Кини биһиэхэ аанньалбыт курдук, биһигини кини киэргэтэр, тупсарар, баттахпытын оҥорор, сирэйбитин краскалыыр. Манна олорон биһиги кыргыттары кытта эфир кутугар бэлэмнэнэбит, ону манна кэпсэтэбит уонна күлэбит, салабыт. Экраҥҥа көрдөххө биһиги үһүөйэх эрэ курдукпут, оттон бу кадр кэннигэр көрдөххө олус элбэх киһи баар. Камера да камера, вот күөс бөҕөтө, оператордар, режиссердар, звукорежиссердар администратордар, редактордар Бу барыбытын биһигини көрөр-истэр, үөрэтэр, такайар, ыйан-кэрдэн биэрэр киһибит бырайыак салайааччыта Анна Михайловна сылдьар.

Оптуорунньук күн эфиры биһиги Анна Егорова, Туйаара Алаас уонна мин Сандара Кулаковская буолан ыытабыт. Кыргыттарым саҥа санаалара, билэр дьонноро элбэҕиттэн үөрэбин аҕай. Туйаара туох баар Саха сирин чаҕылхай дьонун барытын билэр. Аня ханнык баҕарар түгэҥҥэ уолуйбакка, уу кутуларын курдук кудуххайдык сахалыы саҥарар, биэринис дабыллаахтык салайар хас сыраай онтун наһаа сөҕөбүн, үөрэбин. Мин бэйэм журналистикаҕа, телевидениеҕа туох да сыһыаным суох буолан, кыргыттарбыттан үөрэммитим олус элбэх. Бу тоҕус ыйыт устата наһаа элбэх саҥа дьону биллим көрдүм. Хомунаан, бэйэ долгуйуутун туттунаан, кистээн мичээргэ кубутан кэбиһэргэ үөрэнним. Бастаан атаах уолуйууттан камераны холботохторун хайдах эрэ мааска кэтэн атын киһи курдук буолар этим. Онтон улам-улам эфиргэ бэйэбин бэйэм бэйэбинэн буоларга син үөрэнним дии саныыбын. Ыллаатым даҕаны, үҥкүүлээтибит даҕаны биһиги омуктуу саҥарбыт, ыалдьа да олорон дьоҥҥо ону биллэрбэккэ туох да буолбатаҕын курдук этиэхтээхпитин этэргэ үөрэнним. Сахалыы саҥарарбын эрчийдим. Дьоҥҥо этиэхтээх санаабын сөптөөхтүк сааһылаан этэргэ, сүрүнүн буларга үөрэнним. Дьоҥҥо сокуон, быраап туһунан судургу тылынан кэпсээтим, үтүөҕэ угуйар, толкуйдатар кинигэлэри үллэһинним. Бу үөһээ режиссердар олорор сирдэрэ мантан олорон барытын холбоон биэрэллэр, биһигини кулгаахпытыгар этэн салайаллар. Сороҕор Сандаара сирэйгин тимик туттума эрэ дииллэр. Оччоҕо күлэн тоҕо бара сыһааччыбыт Аня олороро көстөр. Үөһэттэн мангатын ылбытым. Аласпыт манго. Подготовки на манго. В принципе, можно всем назвать манго. Уопсайынан бу бырайыак миэхэ хаһан да умнуллубат өйдөбүлү, санаалары, саҥа дьону, саҥа иэйиини, кыаҕы, сатабылы биэрдэ дии саныыбын.

Бирге айбыт туппут дьонмор махталым бахам. Уонна ону таһынан биллэн турар бэйэм дьиэ кэргэммэр хаамахтаабын. Чулаан таптыыр кэргэммэр, оҕолорбор, Төрөппүттэрбэр, кэргэним ийэтигэр чисто бары миигин өйөөн, сүбэлээн-амалаан бу бэртээхэй диэн истиҥ бырайыакка үлэлиирбэр, кыттыһарбар күүстээх өйөбүл, эркин буолбуккутугар барыгытыгар махтанабын. Күндү кыргыттар, ийэлэр, эбээлэр, дьүөгэлэр, эдьиийдэр, кэрэ кистэлэҥэ биэрии эһиэхэ ананар. Биһиги биэриибит эһиги күннээҕи олоххут истиҥ аргыһа, үтүө доҕоро, сүбэһитэ буолла ини диэн биһиги ис сүрэхпититтэн эрэнэ хаалабыт.